Maslahatyň gün tertibine pandemiýa howpuna, dünýäde koronawirus zerarly ýüze çykýan ýiti öýken keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak meseleleri girizildi.
Iş maslahatynyň barşynda hormatly Prezidentimiz ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň başlygy Agamyradowa söz berdi. Wise-premýere pandemiýa howpunyň, dünýäde koronawirus zerarly ýüze çykan ýokanç keseliniň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirmek maksady bilen, Türkmenistanda degişli düzümleriň döredilendigini, ýagdaýlaryň yzygiderli seljerilýändigini hem-de degişli çäreleriň görülýändigini aýtdy. Howa gatnawlary arkaly ýurdumyzyň raýatlaryny keseliň ýaýramagynyň howply zolaklaryndan Watanymyza getirmek işi guraldy. Howpsuzlygy üpjün etmek üçin degişli gözegçilik ýola goýuldy hem-de lukmançylyk gözegçiligine almak çäresi üpjün edildi. Epidemiologik ýagdaý durnuklaşýança bu keseliň ýaýran döwletlerine türkmenistanlylaryň gitmekleri çäklendirildi. Şeýle hem şol ýurtlaryň raýatlaryna ýurdumyza gelmek hem-de bu ugurlarda ulag gatnawlary çäklendirildi. Türkmenistanyň halkara howa menzillerine, ähli döwlet serhet geçelgelerine, deňiz, awtomobil hem-de demir ýollaryna arassaçylyk karantin nokatlarynyň we bölümleriniň gije-gündiz nobatçylygy dowam edýär. Bu ýerlerde döwrebap tehniki we anyklaýyş enjamlarynyň kömegi arkaly lukmançylyk gözegçiligi geçirilýär. Şol keseliň hasaba alnan ýurtlaryndan gelen raýatlar lukmanlaryň gözegçiliginde saklanylýar. Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň talaplaryna laýyklykda, degişli karantini geçmek üçin ýörite ýerler kesgitlenildi, olarda zerur bolan enjamlar we derman serişdeleri göz öňünde tutuldy. Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň howpsuzlygyna geçirilýän gözegçilik işleri güýçlendirildi. Welaýat, etrap we şäher saglygy goraýyş edaralaryna zyýansyzlandyryjy, antiseptik we derman serişdeleriniň ätiýaçlyk gory döredildi hem-de lukmanlar şahsy gorag eşikleri bilen üpjün edildi. Maşgala lukmanlary tarapyndan ilatyň arasynda ýiti respirator kesellerine garşy sanjym işleri geçirilýär. Çagalar bagyna gatnaýan çagalaryň we olaryň ene-atalarynyň, talyplaryň hem-de mekdep okuwçylarynyň arasynda ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän wagyz-nesihat işleri has-da güýçlendirildi we berk gözegçilige alyndy. Saglygy goraýyş edaralarynda ýokanç keseller barada amaly okuw maslahatlary guralýar. Türkmenistanda bu toplumlaýyn işleriň ählisiniň Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň talaplaryna doly laýyklykda amala aşyrylýandygyny bellemek gerek. Soňra ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Aman Nepesow Saglyk Döwlet maksatnamasynda kesgitlenen wezipelere laýyklykda, milli saglygy goraýyş ulgamyny özgertmek we döwrebaplaşdyrmak işiniň dowam edýändigini, dünýäniň öňdebaryjy tejribesiniň esasynda keselleriň öňüni almak, anyklamak çäreleriniň kämilleşdirilýändigi barada hasabat berdi. Hormatly Prezidentimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen maksada laýyk çäreler görüldi. Şunuň bilen baglylykda, keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän Adatdan daşary toparyň Baş dolanyş merkezi hem-de Ýerli dolanyş merkezi döredildi. Iş meýilnamasyna laýyklykda, pandemiýa, koronawirus ýokanjynyň öňüni almak çärelerini gözegçilikde saklamak, seljermek hem-de onuň ýurdumyzyň çägine aralaşmagyna ýol bermezlik üçin degişli işler alnyp barylýar. Ulaglaryň ähli görnüşlerinde gümrük nokatlarynda degişli hemişelik gözegçilik üpjün edildi. Olarda ýükleri barlamak, ulag serişdeleriniň zyýansyzlandyryş işlerini geçirmek boýunça çäreler güýçlendirildi. Daşary ýurtlardan gelýän raýatlar lukmançylyk barlagyndan geçýärler. Ýokanç keselleriň öňüni alyş merkezi hem-de Jemgyýetçilik saglygy we IMT merkezi ýokanç keselleri anyklamak üçin zerur bolan serişdeler bilen doly üpjün edildi. Möwsümleýin dümew keseline garşy öňüni alyş sanjymlary geçirmek dowam edýär. Aşgabat şäher, welaýat saglygy goraýyş müdirlikleriniň epidemiologik ýagdaýlar baradaky maglumatlary jemlenilip, gündelik hasabatlar seljerilýär. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlary yzygiderli öwrenilýär. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hem-de maşgala lukmanlary tarapyndan ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça wagyz-nesihat işleri geçirilýär. Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri ýiti öýken sowuklama keselini dörediji koronawirus ýokanjy bilen bagly bi howply keseliň biziň ýurdumyzda bellige alynmandygy barada hormatly Prezidentimize hasabat berdi.